रुको जरा ding ro ding ro ding ro helmet kho nge sir mawi bal ka theih nghilh daih a ani chu tunge hming kal a ani nang ve rawh a kal rawh a va inraim ve u naupa kalte kal rawh tih chu ka lang. Mawi bal le! Engvai ka dawr kawtah kut i rawn dawh ngawt a, ka inhralh thei lo phang a asin, kal vang vang rawh, dawr dangah va daw rawh. Unau pawi te, dawr dang kawtah dawh ka tum an phal lo zel alawm, tah ka lo kal tawp, khawngaih takin min dawh tir hram rawh. Kut dawh mai mai khan min hnial ngam ve khang lang alaw ka va chhuak dawn khawp che. Unau pawi te chu mi hnuai hnung zawk te hi hmusit thin a ni maw? Heti eng i nih tih hriala ka dawr ngai lo tawp ang che, tunah pawh ka dawr dawn lo che. Hmuaiba lu naupa, engah mah sawi kha ngai su aw, i thil ei na man tur ka peng che aw, i thil ṭam tawh hmel emai. Thil tui deuh i lei dawn ni aw. Nangmah vang kan inchhalh loh tak le, ka thu sawi kha i hre chi ang em? Kal nghal rawh. Khiangte eng ngai duh. Awite i va lungawi loh hmel ve, eng nge thleng a? Lungawi tehna ang u naupa Khiangte, he kut dawh mawi bal avangin ka inhralh thei lo reng reng, ka inhralh ai zawng zawng miin pawisa an pe a, ka lungawi thei lo a ni. Kut ka thawh tep tawh. U nau pawi te kut dawh te i hmu si thin alaw i lo mak hle mai ka dawr tawh ngai lo ang che. Mawi bal kha a sawm nga ei tur i lei dawn io. Mawi bal nangma vangin engmah ka la inhralh lo vawiin ni ah hian i kalsan vat lo a nih chuan maw police ka call dawn nia. Last warning ka pe che ani chu kalsa ni tum chuang na nge. I luh lul avang hian zela i tang thei tih hri em? Aw, kalsa ni tum na nge, police ka call dawn ni aw, a pawi thui dawn ni aw. U nau pawi te a va mak bawr bawr ve, enge ni ta? U nau pa sep te, he kut dawh mawi bal avang hian vawinia pawh engmah ka la in hralh lo, pawisa an pe zel a, ngaihna a awm lo. A luh lul bawk si emaw, ti ngei na ka hre tawh lo anih hi. Unau pawi te eng nge kut dawh mai mai chu i lo thik em em a, i thil a ru pawh ni lo, kut a lo dawh ve ringawt a chu chu i hmu thei lo viau a ni maw? I ril ru va chhe ve. Mawihba lu naupa kha cheng za, hei hian chaw thatin reng i lei dawn ni aw, a tha em? Ka lawm lutuk e. Mawi bal unau pa, a va tam tawh hmel veng za vel nge ni tawh ang? Tam tawh lutuk, sang hnih vel chu ni tawh ang. Aw, kan dah that leh vat angai nih hi. Saw, min lo kal dawn, in tikhawngah i thlak leh rawh le. Sir, Saw pa saw lam rawn call. Mawi bal, nangmah hi mi rawn call tu. Aw keimah, buaina i nei mi rawn call a. Nei lo e, sim card har ka hmang a, mi a call thei nge thei lo ka rawn text a nih kha. Ka hna dih hi ka tling vaih a nih chuan maw, in nuam sa viau ang. Chhang thawp lian pui pui ang kha kei du ni aw Mawi balu naupa. Mawi balu naupa party ang, party ang. Awi te hian enge hriat a, ka beng dawn a man le. Mawi balu naupa, i hna dil kha i tling ve a nia hei. Kan party nge ngei ngai ni aw, thil tui deuh pawh ka nei a ngai. Nia i thuti amah ding hne dang che. Numawi te restaurant ah va chawl ila. A chhing lutuk. An siam tui em kha. Ka duh lo ka duh lo, changkang ve deuh ah chawl ang u. Aw le, ka hre thiam e, lo ngawih u la. Seven Star Hotel ah ka hruai dawn cheu mi, in duh em? Seven Star Hotel maw? Ka lang u ka lang u, ka chak tawl tuk. Seven Star Hotel chu a changkang avangin in dress pawh rawn beih uluk ula aw, perfume pawh kha in lo inkap dawn nia. Chalo! Ngawi vale emergency pawisa milo puk tir kal ra.
Unau pawi te nang kal chuan min puk tir raw i fel em kha.
Awi te te thian dun chu cold drinks ina tur tak ngial pawhin a inang e.

Mawi bal i ei man pawisa engmah nei lo. Pu nau pawi te hei sawmnga man ka lo ba. Bal hlai eng za man nge. Cheng sawmnga in ka peng che. Min lo pel a. Kha le. Kitna bal hla he. Vela cheng za man. Mawi bal eng vaiin a cheng zai hralh ngawt a. Ka thu thu. Kha sawmnga man min lo pe leh rawh. Bal hlai in zam an nge? Cheng zam an chauh madam. I ti tho e mai ka duh lo. Excuse me, kha madam sawm ngai la rawh. Awi te khawi sawm ngawman milo pe leh rawh. Unau pawi te bal hlai eng zam an nge? Awi te. Madam kha cheng zain la rawh. Mawibal enge bal hlai awm zia min bu mi tu melaw.

Maw maw khange tan ngei ti a i tlak tawh loh, a hing a kan pei nih kha. Awi te lo buai viau zel su aw, i bawlhhlawh bawm a nia lak i phal lo nih chu sawi tlang nghal la, phal teh reng mai mawi bal la rawh la rawh. Unau pawi te, plate hi pakhat eng za man nge, mawi bal plate khat kha a cheng a man. Awle, ka lo dung e. Khale. Mawi balu naupa chu eitlak lo ka ti mawlh mawlh asin mawle. Plate ah ten dah zui ve leh nghal a, a puma ngaih tu awm hle mai ka ti. Khiangte, engvai nge ka maw maw za sam ngawm an lai a, ka lei chu min rawn tih buak sak ngawt a. Ngawi bal, sorry. Sorry tih vah khan ka puar thei mi, police unaupa ka nih ka call dawn ni aw. Ngawi bal unaupa khawngaih takin police chu call lo hram rawh, pawisa ka pe leh zawk ang che, kha za sawm nga. Kal nghal rawh. Mawi bal, ka thil duk chu tum lo mai rah aw, Mizoram King ka nih hi. Awi te, ka inman tir mai mai che nih hi, phone cover chiah ka duh bik hlei nen. Thiang te, ka pa hmengin min khaw ngaih la, pawisa min pe rawh. Kal teh mawih bal, pawisa ka nei lo. Hei, hetah lo kal teh. Kan Thiang te sawn pawisa pe che em? Ai, unau pawi te, engmah min pe lo. A nih leh, a bulah khan engei sawi? Unau pawi te, engmah ka sawi lo. I sawi reng kha. Sawi lo. Sawi.

Le rawn la vat rawh le. Mix pakhat. Khale. Mix chocolate pakhat. Ice cream pakhat. Chocobar pakhat. Chung ho chu i ei thei lo a maw? Awle, Mawi balu naupa, vur sen pahnih min pe zawk mai rawh aw, vur sen. Oi bal, chini sawmhnih man milo pe. Aa zara, sabar karo. Lekin ek second.
Umm, pe karo. Oi te zak la, sawmhnih man chu i ei zo tawh. Bro, ka va han kal tluang e, men veng tin nge ka tia ngawh. Pu nau pawi te, ka nau zai nan hian cheng nuai nga lai a ngai a. Khawngaih i ni neih rem chang ang ang kha min lo pe ve teh a. Thank you awi te. Ka nau khi ang kha cheng ai la rawh, kur kurai lei dawn ni aw.